Kinde mi kinde mi yuda yuda gi. Yo refu. Ne jawa gire.
Iwacho nang'? Mani temo timango.
Aloso riji. Ya e jaoda, iloso riji nang'o timore? Fundi moro mana akelo kae ni mano loso na riji. Yo ji kelo fundi moro ya kae. Mandalo manyo cha dhi nyorobi ko. Eh. To koro. Ya jaoda ito bende. Koro magi to fundi mane moloso ne magi to koro ang'o ya? Magi to koro ang'o? Kar mondo mi dhako romna gi mor kaya kude ma yaye. To dhako yudo ko oidho ngas ni ni koro imbi ng'ama dhako idho ngas. Dongo chuna chuna nikech fundi mane Nyawagire ing'e ni dwani Nyawagire ing'e ni kuodo wiya e gweng' ka in. Ikuodo wiya seriously. Akuodo wiya nade jaduong'. In koro magi aneno ang'o? Ang'o maneno gi ma aneno ang'o? Dongo ng'ato e ot. Koso ma ok oda ya koso ma ok chiega koso ma en ang'o? Ma de odi. Yawa giri ing'e ni in jaoda. In kana wenyo gwang' ing'e ni nakona bro gero ni ot ma serious. To funde mina nikelogi. Chakre sani e kik pona fundi no manyo fundi ma ya kanye. Oya migori. Oya migori. Eh. Abiro ma serious kendo ineno gima biro go ni. Eh. Dochan nyorobi.

en fundi mosomo gino modhi nyaka piny Amerka. Bang' somo gino mogik nyaka piny Amerka iluongo ni Owino Fundi. To Owino Fundi ni jopiny Owino Fundi ni obiro ma sani en e piny mar Migori County. Eh, Owino Fundi yudore e Migori County namba Junction ka. Namba ka. Namba Junction. Sani ema Owino Fundi yudore. Joma dwaro yanyo Owino Ne, Fundi. tim imiya Yawa miya bire nena. koro ng'i. Miya namba ne. Ineno gini, ng'e ka, ng'e ka jaoda pim. Ineno bugini? Eh. Mano ot manyocha owinoge. Eh, ma. Mineno no gate manyocha owinoge. Ai ai ai, mano fundi molony manade ni awacha ka go e wang'a. Mineno ni nyocha owinoge. Eh. Mineno copran ma owino noge. Michak ineno yo Amerika mineno kama thap kino beden ma owino noge. Mineno sani iluongo ni sarabjita jitgi. choti te Ma ot maber manade. mama mer gimineno ineno ji- gima ji wach ni mama mer cha Eh, nyocha an kono owino fundi nogero gima serious ot mineno mama mer gi sarab jit ajit nodak eh. kendo ma adwaro nyisi nyawagire in kaka jaoda ma serious jaoda maher Mm. adwaro nyisi niya owino fundi e owino fundi en fundi mowuok ma serious kendo en fundi magero gik madhi Koro chakre sani e kik po ni chak imanyo fundi afunda ma moko ma gero ni gik moko ni ayudi ni imbe jaoda ma serious nyako Koro mahero guma ni wati- idho ngas. Koro guma- po ni go idho iya e ngas ituri adhi timo nang'o? Eh, ling guma guma koni guma koni Penja.
kapok wadonjo e ot ka a, Eh. wachak wuoth wadhi wamanya no wino mondo obi olosnwa odno omajo piny adwaro nyisi kendo wino fundi kidwaro ng'iyo wanyisi ma serious kata wawuok wadhi to wawacho ni owino fundi yudore gi namba mineno wandikoni piny kanyono. Koro chakre sani e Nyawagire, aya Nairobi kendo kuondego ema naromego Owino Fundi. Owino Fundi en fundi ma serious fundi mayudore chakre sani to en ei Migori County, bath namba junction kanyo. Koro Koro Nyawagire an aweyi kawacho niya, waluwa luwa ka a Wa- Modong' an wawach bang'. Walu aluwa ka wadhi ir owinono. Wanyisi niya, walu koni e, in we thagori gi jopiny ma- uchakre sani ji te magedo wanyisi niya, many ng'at miluongo ni Owino ang'o? Owino- Owino fundi.